Ити кэһэнэн билигин улахан кыргыттарга кырачаана куо буолуоҕа, баран билсиһиэххэйин Кыттааччыларбытын биир интервью ылыах однокласснары этиэхтэрэ. Матвеева Кристина алтыс класс, Райдана Паша алтыс класс, Степана Сардаана ахсыс класс, Попова Ангелина тохсус класс, Вован Владимировна класс, Эһигитин ким үөрүппүтэй? Ой, Лена Егоровна биһини хаамарга хайдах киирэбитин үөрүппүтэ. Талааммытын эмиэ бэлэмнэммиппит. Уонна таҥастарбытын бэйэбит Поповой Елена Егоровна үөрүттэ.

ситиини накайына бүгүҥҥү кэрэхтээччилэргэ баҕаран этэ ситиһиини кыттааччы кэрэ буоларга ситиһиини уонна эрэллээх буолан баҕарабын кыттааччыларга дьолу уонна ситиһиини кэрэ киһи киһитинэн кэрэ Үтүө күнүнэн Дьохсоҕоммут дьоһун-мааны дьоно! Бүгүн манна муһуннубут Өксөкүлээх Алексей аатынан Дьохсоҕон орто оскуолатын кэрэ буоларын кэрэхсии. Оҕолорбутугар ис үрэхпиттэн ыалдьа кэх-нэм буола, үрдүк арааччыларбыт бүгүн киэһээҥҥиттэн дьуулаан, сынньалаан, санаалыын сааскы саймаанын Биһиги куонкурспут сыала-соруга кыыс оҕону кэрэни кэрэхсииргэ иитии, ситимнээн саҥарар, ыллыыр, үҥкүүлүүр, дьоҕур, дьоҕуру сайыннарыы, билэр-көр, көрөр баҕаны үксэтии буолар. Хайа баҕарар куонкурс бастыҥнары быһаарар, чулуулары талар, дьүүллүүр сүбэлээх буолар. Ол сиэринэн биһиги күрэхпитин дьүүл- дьүүллүөхтэрэ. Иккитинчи уонүс сыл Улуустааҕы Үрүҥ туллук, тулук или ини мөлбөстүүр конкурс ситиһиилээх кыттааччыта иккитинчи уон төрт сыл улуустааҕы Далбар Хотун кыайыылааҕа, республикатааҕы Далбар Хотун финалиһа, оскуолабыт директора Петрова Василиса Даниловна Икки тыһыынча биэс улуустааҕы Далбар Хотун кыайыылааҕа, республикатааҕы Далбар Хотун финалиһа, технология учуутала, КУСИНА Виктория Прокопьевна. Оскуолаҕа оскуола иһинэн ыытыллар Кэрэко икки тыһыынча он тоҕус сыллааҕыта кыайыылааҕа он биэс кылаас үөрэнээччитэ Савина Эльза. Эр дьон аатыттан дьулуйуулуур технология учуутала Наумов Илья Яковлевич. Кыргыттарбыт күрэххэ анаан күүстээхтик, үөрэх кэнниттэн бэлэмнэнэллэр, эһигин ийгитигэр талааннарын туохха дьоҕурдаахтарын көрдөрөргө доҕору бэлэм буоллулар диэн туран конкурс бастыҥын кыттааччытын ыҥырабыт. Сыанаҕа ыҥырабыт бастакы нүөмэрдээх кыттааччыбытын, кэрэчээн алтыс кылаас үөрэнээччитин Кристина Матвееваны.

Үтүө үүммүт күнүнэн тосхолбут дьоро түгэнинэн тапталлаах оскуолам учууталларыгар, үөрэнээччилэригэр эҕэрдэ эрэйкэһэ алгыс бастыҥа буолуохтун. Кимтэн киинэ хантан хааннаах кыыс оҕо кылааннааҕа кэлэн кэпсии-ипсии турар диэтэргит ыраас сырдык кыра санаалаах айыҥҥыт хаантан аналлаах үрүҥ айыыттан түөрэ төрүттээх саха сайдам сайаҕас сыала Иллээх-эйэлээх элбэх оҕолоох Матвеевтар дьиэ кэргэн, төрүт ыал түөрэҕэ, ытык ыал ыччата, тапталлаах кэрэ кыыстара Матвеева Кристина буоларын. Үөрэннээхтэрбин кытта араа-бараа улаатан, ойон тахсар күҥҥэ тэҥнэ алтыс кылааска үөрэнэбин. Чөмчүүк сааскыттан кэрэни кэрэхсии, көрө, үтүөнү-мөкүнү араарар, куһаҕаны кытта эрэспэт үтүө сүрэхтээх, кырдьыгы этэртэн чаҕыйбат хоһуун санаалаах, дьоҕурдаах талба таланнаах киһи киһитэ буола улаат диэн Такайолор салайтаран уон икки сааспар үктэммитим. Онтон бэйэм кистэлэҥ Диэйиибин иҥэр, ылыы туойар идэлээхпин. Кэрэни кэрэхсии көрөбүн, чөл олору батыһабын, кыыс оҕо буолар аналбынан ииттэнэрбин минньигэстик астыырбын, дьиэни-уоту бэрийэрбин туохтааҕар да ордоробун. Күндү көрөөччүлэргэ сынньалаҥ киэһээни, кыттааччы кэрэ буоларга ситиһиини, эрэллээх буолууну баҕарабын. Болҕомтоҕун мах көрөбүн.

Талы талба тарта дьохсоҕон сиригэр Харитоновтар дьиэ кэргэннэрин маҥнайгы оҕонон күнсирин көрбүтүм Күн күбэй ийэм Марта Ивановна амарах аҕам анаһыйан аанайабыт Бииргэ төрөөн төрдүбүт Оседья уонна Олеся ийэм кырачаан балтылардаахпын Арслан ийэм Соҕотох боотур бырааттаахпын Иллэҥ кэммэр ыллыырбын-тоойорбун алыһын диэн олдоробун Плуташеварга ситиһиини баҕарабын, болҕомтоҕут иһимэхтик Ыҥырабыт Степанова Сардаананы Үтүө киэһэнэн күндү көрөөччүлэр уонна убааскылаах дьүүллүүр сылар! Саха үгэһинэн кимтэн кииннээх, хантан хааннаах кыыс оҕо кэлэн турар диэтэргит охтон бараммат мастаах, буолар-үһүлбэт уулаах, орто туруу дойдуга чыгыс хаан ыйааҕынан, отут хаан муҥуутунан, Улуу Суорун сылыгар Бүлгэ хаан ыйыгар Талыы-талба Таатта улууһун дьоһун дьонноох Дьохсоҕон бөһүөлэгэр Степановтар дьиэ кэргэттэригэр күүтүүлээх кыыс оҕунан күн сирин көрбүтүм. Кыра сааспыттан айылҕа бэлэхтээбит дьоҕурун сайыннаран үҥкүүлүүрбүн, ыллыырбын-сүбүлүүбүн. Таптыыбын дьиэ кэргэммин, чугас аймах дьоннорбун, төрөөбүт дойдубун Сахам сирин Дьокуускай куораппын. Биһириибин билиини бигэ тылы, ытыктыыбын ыраас уобаһы ытык иэһэ. Эрэнэбит сахабыт норуота, сахабыт тыла, сахабыт үгэһэ, өлбөт үйэлээҕэр сайдар кэскиллээҕэр. Желаю своего сердца, поздравляю вас от своего сердца с наступлением весны. I wish your happiness and good health. Мангыны-сянга болҕомтоҕун иһэн махтал Дохсун ытыс тыаһынан көрсүөҕүн, Попова Ангелинаны Үүммүт үтүө киэһэнэн тахсарбыт дьоро түбэстэ. Тапталлаах оскуолам учууталларга, үөрэнээччилэригэр эрэҕирдэ иликкэһэ алгыс бастыҥа буолуохтун. Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах кыыс оҕо кынталдьыйан кэлэн кэпсии-ипсии турар диэтэргит, үрүн айыыттан төрүттээх саха сайдам сайаҕас санаалаах Иллээх-эйэлээх Поповтар дьиэ кэргэн тапталлаах кэрэ кыыстара Ангелина Попова диэн буолабыт. Үөлээннээхтэрбин кытта араа-бараа улаатан, ойон тахсар күҥҥэ тэҥнээх, билии-көрүү дьиэтигэр тохсус кылааска үөрэнэ сылдьабын. Чөмчүүк сааспыттан кэрэни кэрэхсии көрө, үтүөнү-мокуну араара, Кырдьыга этэртэн чаҕыйбат буоларга киһи киһи уолун улаат диэн такыйыллан салайтаран уон алта саас көрүктэнним. Онтон бэйэм иэйэр иэйэбин иҥэрэн олоҕум аргыһа оҥостон ыллыыр туойар идэлээхпин. Кыыс ийэ буолар аналбынан

Саха сайаҕас мааны ыала, ииллээх ийэлээх Бубаната дьиэ кэргэн инники эрэлэрэ-кэскиллэрэ улахан кыыста, улахан ыал оҕото, тапталлаах эр кыыстарын Алина Бабанова буолабыт. Ону устата Мэксикөлөөх Өлөксөй аатынан орто оскуолаҕа үөлээннээхтэрбин кытта эн-мин дэһэн үөрэнэ сылдьабын. Оҕо эрдэхпиттэн кэлимник кэрэхсииргэ, үтүөнү-мөкүнү эрээри кыһалҕаны Кытай элэспэт үтүө сэрэхтээх, хорсун хоһун санаалаах, үтүө киһи маҥата буола улаат диэн иитиллэн такайылар уналта сааспар үктэнним. Иллэҥ кэммэр бэйэм иилиибин иҥэрэн туран уруһуйдуурбун сөбүлүүбүн. Кыыс ийэ анал, аналбын минньигэстик аскыыбынан, дьиэбин-уоту бэрийэрбин сөбүлүүбүн.

Кэрэ дьокутааттыгын мин бүгүн буолаҕына бу медовай торт оҥорон аҕаллым. Медовай торт оҥорорго икки мыыт наада э, арыы, саахар, мед. Ону бартан водяной паарка туруораным. Ол кытта сойтан барыҥын илигер хастыбат бу ордуга бурдук кутаҕын. Ол кытта буолаҕына төгүннүк форма булан барыҥын төкүнүтэр.

Отель улики Онон бопоростары Алексей Алексеевич Кулаковскайга аналлаах буолуохтара. Кыргыттарбытын тохсун ытыс тыаһынан сценаҕа көрсүөҕүҥ.

уонна саамай кэтэһиилээх түгэммин тиийэн кэллэ. Наһаа да үчүгэй, бүгүн наһаа долгуйдубут уонна оҕолорбут талааннарыттан боотун олорон өнөрбү сөхтүбүт. Өчөбүт кырга саҕырыйынары, ити карточка уонна видео көрөргө арыйда туох болахаҕар орун боро маннык аһаа. Дьэ. Онто көрөргө курдук бүгүҥҥү биһиги тэрээһиннэрбит ити алын сүбэх хаан начальнай класстарга уонна бу үөһэ класстарга Биһи бу декаданан кырыһыабай кыыс Өксүкүлээх Өлөксөй хоһуйуутугар, кини айымньытыгар олоҕурбут тэрээһиммитин бүгүн хаамай биир туох түгэнэ, күүтүүлээх уонна долгутуулаах түгэнэ. Бу кыргыттар хатахтаах курдук бэлэмнэнэн, кылгас кэм иһигэр дии, оннуттан күүстээх аналаах булукхуннаан дылына дии, хаһан баҕарар бэйэҥ ис санааҕын кыайан маннык тахсабын, бэйэм талааммын көрдөрөбүн, кыттабын диэн. Ол иһин бүгүн кыргыттарбын наһаа үөрдүм уонна оҕолорбут талааннарыттан эмиэ наһаа долгуйдум. Сөп уонна олох дьүүллүүр сүбэҕэ үрдээн ыарахан буолла, этэргэ дылы барыта олох эриэ дэхси. Биһи манна хас буолан жюрилаатыбыт, төрдүө буолан жюрилаатыбыт. Онон буоллаҕына бааллара барыта тэбис кэм курдуктар. Ол эрээри оттон иһин биир туох диэххэ үһүй? Хайаан даҕаны туох баар буолуохтаах, кыайыылаах баар буолуохтаах уонна туох диэн курдук били анал ааттары бэлэмнээбиппит, ол онтукабытын билин туттартыахпыт сөп. Онно маннык диэн этэн турамын биһиги инники өттүгэр наһаа элбэх үчүгэй олох былааннаттаахпыт. Онон буоллаҕына бу холобура тоҕо бии маннык конкурстар ыытабыт дии. Тоҕо этэргэ буоллаҕына Киһи киһитинэн кэрэ буолуохтаах. Кини тас көрүҥүнэн эрэ буолбакка, ис санаата, дууһата, өйө-санаата уонна киһиэхэ сыһыана. Ол иһин буоллаҕына, бу кэрэ оҕолорбут, кэрэ кыргыттарбыт инники өттүгэр эмиэ барытыгар активнай позициялаах, үчүгэй табаарыс, доҕор уонна Оскуола общественнай үлэтэ барҕа активнай кыттыы ыстаан, бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөсүһэн, үөрэхтэригэр ситиһиилээх, спорка ситиһиилээх буолуохтара диэммит биһи баҕа санаан этэбит. Уонна, дьэ, билигин номинациялары туттартыыбыт. Ничии Куо үрдүк аат бэриллэр Паша харайдаан аҕала мэттис кылаас үөрэнээччитигэр сырдыгынан сыдьаай кэрэни кэрэһилэ үтүөнү үксэ лентаны таайан биһиги технологияҕа учууталбыт Виктория Прокопьевна уонна дьэ бу Пашаҕа Наһаа үчүгэй грамотаны туттарабыт, анал атын генин уона маннык бэлэҕи туттарабыт. Сөп, бастаан баран турабыт, онтон өссө кэлэн иһиэхтэрэ. Сааскылаана Ко үрдүк аат бэриллэр Кристина Матвееваҕа алтыс кылаас үөрэнээччитигэр сырдыгынан сыдьаай, кэрэнэ кэрэнилэ үтүөлүү үксэр. Сааскылаана Ко диэн наһаа үчүгэй

Нарыйаана Куола үрдүк аат бэриллэр Алина Бабановаҕа олус кылаас үөрэнээччитигэр сырдыгынан сылдьай, кэрэни-кэрэниилээн үтүөнү үксэр диэн. Дьэ,

Оноттон биһи үөрүнэн эрэ сөбүлэһэр буоллахпыт дии. Оноттон Теорон эппитин курдук Талбар Хотун диэн улахан киэҥ өйдөбүллээх. Бу кыраһыабайдар күрэхтэһиилэрэ диэн буолбатах. Бу ийэ быһыытынан дьиэ кэргэни дьиэ кэргэн туллар тутааҕа диэбит курдук эп уонна оҕолору оҕолоругун иитэн үөрэтэн диэбит курдук онон дьэ эһиэхэ биһиги туох баар кэрэни үчүгэйи баҕаран тураммыт бэйэбит сэмэй бэлэхтэрбитин туттарыахпыт сөп Уонна Виктория Прокуфиневна билигин бэйэтэ этиэҕэ, онон мин буоллаҕына бу маннык көрүҥ эрэ бу наһаа үчүгэй туох туттарабын. Туохха туттуон сөпсі, косметичкаға да туттуон сөп, кини хата бары дьаһайдьан турар. Онон мин бэйэм маннык бэлэхпин, эмэй бэлэхпин

Үчүгэй киһилэрин барыгытыгар бу саҥа саас кэтэрбитинэн итииттин аҕарда буолуохтун. Уонна бу биһиги Пашабыт МИД интернет номинация кыйылаҕа буолбутунан уонна киниэхэ нук баар үчүгэйи сырдыгы баҕаран туран биһи алтыс кылаас коллективин аатыттан бэйэбит сэмэй бэлэхпитин Пашенковтугар туттарабытын көрүллэр.

Тохтус бөҕө хос соҕотох мааны кыыспытыгар Ангелинаҕа бэйэбит кылаас аатыттан наһаа үчүгэйдик сиһилээхтик кыттыбыккын иһин эҕэрдэлээн туран бэлэхпитин туттарабыт

бүгүн таммаккаттан балаапылаар, бүгүн э, кыраларга саасчаана куогурах буолла, бүгүн биһи орто үрдүкүс үһө оҕолорбутугар кэрик буолла, бүгүн биһиги кыыспыт, бииргэ үөрэтэр кыыспыт, үөрэнээччим бастакы миэстэн ылла, ура! Тох баар сытыны, кэрэни, Сырдык сааһыы барыгытыгар баран туран бэйэбит сэмэй бэлэхпитин туттара быт. Кэрэн бэлэхтэрин туттараллар, ахсыс класстар.